Awle in zawhna zawng zawng te kha IG leh comment lampangah khanin ka rawn chhang vek thei lo a, tunah hianin ih a theih theih ang chu ka rawn chhang anga mahse a then hi chu hei a fiamthu leh lutuka then hi chu ka rawn chhang vek thei dawn lo a, amarawhchu a thena zar kan rawn chhang dawn a ni. Tunah hian ka nisin umm. Ka vahnu in min zawt anga a then kan lak chhuah kha chuan rawn chhan ka tum dawn a ni a thei ang ang. Chuan question number one. Enge i hming pum? Ring deuh hlek in. Enge i hming pum? Ka hming pum chu Dar Thangpui Kawl ni ka nia chuan e Dar Pui tih leh DP DP Kawl ni tiin DP tiin min min au thin.

Khat laah dawr ka nei thin a mahse tunah chuan ka nei tawh hrih lo. Enge i dawr hming? The Colony Select Design Studio. Designer a mi i nih? Aw ni ve tawk tawk e. Khawnge i zir chhuah? Enge i zir? Ahh, ka zirna leh zirchhuahna hi aw min zawt an awm nual tawh a. Ihh fashion designing hi International Institute of Fashion Design, INIFD, Chandigarh ah ka zir a, chuan ka zir chhuak a, chuanin a master hi ahh MBA Design Management hi Delhi INIFD ah tho ka zir chhuak. Thingtlang nula a mi i nih. Aw, Thingtlang khua kan nia, Biate khua kan nia, amarawh chu Biate tak hianin i kan awm tam lem lo a, school te hei Aizawl lampangah te leh phaiah te kan han zir a, chuan ka rawn chhuah hnuah pawh Aizawlah Vai ram atanga kan chhuah tawh hnuah Aizawlah te kan han awm leh. Mahse, ka nu leh pa hi Biateah an awm a chuanin ka ka kar tawn deuh char char a nih chu. Ka chauh lo hi a ṭhui thlengin i ti thei lo a mi YouTube-ah hian. A cut pawh hei harsa lut tuk a, a chhan chu phone atangin hei camera tha te kan la nei ve lem lo a, chuan camera man te crew te ka la nei lo a, keimahin ti hianin ih ka phone atangin ka ti ve hram hram a, a changin ka pa te a remchang ang kha ka cut lai te ih thla la turin ka pawt chawp a, a ṭhui phei hi chu tih ngaihna awm thlawt lo ni min hrethiam rawh u. I pa hi ka star. ka pa hi chu aw a nui zat thlak ve a marawh chu shooting han nei dawn hianin eh, biate a eh, ka chhoh changa shooting kha eh, ka han nei dawn te khanin a lo fiam thu leh viau thin a fiam thu viau ti mai ila eh, In salai kan ni vangin thawm a lo tam thin a, shooting han nei dawn tak tak hian a buai thlap tawp a thawm kha a lo awm zel a, chhun velah te, khatiang velah khan i duh leh thlan mualah te va ti mai mai rawh te min ti mai mai a, khatiang vel khan nia a funny ve a. Class hi pe ngai em? Umm. Class hi ka pe thin a, tuition ang khanin eh a designing a puan thui ang a tawp a cut tawp ang kha ka pe ngai lo a, designing a course pum ang khan ka pe thin a chuanin eh eng nge sketching eh computer laptop atanga khatiang illustration te kha ka pe thin a, amarawh chu tunah tak hi chuanin eh ka buai avangin ka pe hrih lo. Chuan rawn rawn zir ka ka va duh ve biak pawh na chi number. Aww tunah tak hi chuanin class hi chu ka pe hrih lo a mahse a rem chan dan angin tih leh kan la tum anga chuan ka biak pawhna number hi. Ahh number hi ka nei ve neuh neuh a, amarawh chu min rawn paptic a sawi deuh pup lo hianin ih instagram lampangah te khan min rawn dm ulh a, chuan facebook ah a mute pawh khan min rawn inbox ulh a, ih DP Colony, DP Colony tih khanin IG ah leh umm facebook ah ka awm. I number chu ka number chu a ngai leh bawk uh engtin nge kan tih ang awh umm Nakina min rawn dm ula ka lo pe mai ang cheu. Designing ah hian eng nge i master na? Designing ah hian MBA design management a ni ta mahse i Ka subject kha mi eng lo taka kha chu Visual Merchandising a ni ta, VM, VM tih hian sawi thui tur a tam lutuk a tikhan duh tawk hrih ila nakinah a awm zia chu kan sawi dawn nia. Designing lamah hian eng nge i tui? Ka tuina chu ka zir hei a thawmhnaw design ang chi khatiang ang pangai chu thu hran lo ni ta se khutah mumbai a ka thawh khan ka zir chhuah hnua ka thawh khanin graphic designing kha kan khawih nasa ka thawhna company ah khan tuna ka t shirt hak lai pawh hi keimahna ka design ka sketch vek a ni ta chuan nakinah te pawh kan la rawn ti anga ih hemi ang a graphic . A designing hi ka tui na deuh ber chu ni. Covid vang hian in buai ve em? Buai ve teh meuh mai tunah i inkhawm te awm lo avangin i hemi Sunday dress kan tih Sunday top ang chi te Sabbath ni a hak ang chi khatiah ang chi te kha i thui tur hi a awm lem lo a chuvang chuanin hei tunah pawh dawr te pawh a pangai ang tuna i thawmhnaw pangai kan ṭhui ang hi chu designer lo pawn hei ihh hmuhniamna ni loin tailor pangai ang designing va zir kher lo tailor kan tam ta a puan ṭhui kawng kam kawng sirah khang ho pawh khanin an lo copy vek thei a puan ṭhui thiam tak tak kan awm a khami a nih vang khanin awmzia vak hi awmin ka hre lo. Pasal i nei tawh em? Nei lo. Eng lam nge i thiam designing ah? Aah, thiam han tih ah chuanin thiam min tih leh tih loh chu ka hre chuang lo a miin ih ka thiam ve deuh nual a, amarawh chu chu kan sawi ang khan hetiang graphic designing ang chi kha. Ka keimah ah chuanin ka tuina leh ka thiamna deuh ber chu nia a dangte pawh kan khawih vek tho a, amain tuna graphic designing ka tih hma te chuanin eng nge ih thawmhnaw pangngai han design leh cut a cut thleng hian keimah chuan keimahin dawrah pawh hianin measurement lak leh a cut zawng zawng hi keima tih vek chuan tailor in an thui tawp i rilru hi tha ka ti engmah beisei let loa midang i zirtir hi nge ka lawm. Beisei let neih vak pawh kha a tir a, ka video ah pawh khanin ka rawn sawi tawh kha. A chhan chu designing hi a hau tak ve em em a, zir chak zir duh si mahse zir thei si lo. Mizoram chhung a zir duh, a phai a, Mizoram pawn a zir duh mahse Sum harsatna avanga zirthei lo tam tak an awm avangin mite tana kan lo tanpui ve theihna a nih beiseiin a designing zawng zawng chu ka rawn ti lo a, a puan cut a te, mahnina ina kan tih theih tur ang chi kha ka rawn zirtir ve mai mai a ni. Tinge i intih lar ve lo a, nang aia zirhniam an lar teh reng nen hnu e. Intih lar vak hi ka thiam ve vak lo ka nihna ang ang hian ti hian ka awm ve tawp mai ni. I channel hi ka hlawk pui lutuk. Eh zawhna pawh ni chiah lo a va lawm awm ve. Pathian in a let tam takin malsawm che rawh se. Ka lawm lutuk e nangni pawh. I zirna ngaihtuah in i tui i zirna ngaihtuah in i ti ui awm e midang a thlawn a share mai mai. Midang a thlawh na share mai. Midang a thlawh na share mai mai. Aw nia i chhung te then khat leh thian tha te pawn nia i ti awih awm i a master thleng in tiang hian i zir a nuaih tel seng in enga ti nge ti hian youtube ah channel i nei a a free in i zir tir mai mai min tia ama erawh chu ka zir ang zawng zawng kha chu i entir nan ah a bul atanga khatiang ang zawng zawng kha chu an rawn zir ve vek thei chuang lo ka share vek thei lo a chuvang chuan mite tanpui theihna tur a nih ve chuang khatiang ho te te ang kha chu kan mite pui theihna tur a nih chuang kan ti ve ang chu ka ti English in explain thei em English in explain thei em a rawn ti ang mahse Mizo tawngin a rawn ziak siam lo. Aw aw English in aw kha kha chu hei hnam dang hei Mizo tawng thiam lo deuh Manipur a mi te maw Guwahati mi te ho ten an rawn ti nasa lutuk a ehh hei tawng pai deuh in maw English Mizo Mizo tawng English chuan in hei channel dang pawh a lo awm ve nual tawh a kha kha Mizo te hre thiam lo tam tak leh Mizo hetiang zir duh zir thei lo an awm avang a Mizo te tan a ti ka nia amaherawh chu Hnam dang hian rawn an rawn hlut ve riau a, hnam dang te pawh khanin hei English in chuti khatia an rawn tia. Amarawh chu ah a bik takin hnam dang ka duhsak loh vang ni loin Mizo te tana ih kan lo inzir nana ka tih a nia, Mizo tawnga ih tia ang a la awm loh avang a ti ka nia. Chuvang chuanin ih Mizo tawng ngei a tih hi ka duh. English subtitle dah la. O kha khan ti na sa English subtitle han dah don po hian in phone atanga record mai mai kha nia chu wang chuan in ka tan chuan ala har sa ve deuh. I fa kom thlot. Amen. Amen ti om ami. Ai. Kalom e. Tuna khoi a ngei om. Kha chu. Tuna tak hian in o zarkawta Private information. Ka awm a, aw. Chu chu aw Biate kan khuaa nen ka kar tawn. Khat la te changin ka awm a. Video hi i van dah khat lo dah char char rawh, kan chang reng a nia, kan hlawkpui tawp. Video hi nia i rawn dah char char ka duh a, mahse hei keimah thawmhnaw te, chuan designing te Kan ti chho daih tunah graphic ti hei graphic designing lampang T-shirt te kan han ti chho leh a, design tur hi awm ve reng a, sketch tur nen chuvang chuanin mahni phei chuanin hei shooting neih te lo hara khami vang khanin duh ang tawkin ka ti thei lo a, sorry lutuk ka hman vial leh ka rawn ti leh vat ang. Design hran hran hi i lo ti thei em? Design hran hran han tih khanin a in chhawp chho tur ang kha chuan ka rawn ti ve a mahse in rawn request khanin chu chu rawn ti rawh kekawr te in rawn tia coat nghawng te chuanin eng nge ih kamis te tiang khan ih a hran hran hi ih in rawn ti ve a chuvang chuanin ih a indawt deuh a kan tih loh chuanin a hran hran kha tih ringawt kha a harsa ve lut. tuk a mahse a hran hran chu rawn tih zel ka tum engtin nge video thar kan hmuh leh dawn in hmu leh vat ang video thar an tih kha chu hei cutting ka mi ang bik a kha a da awm em ti khan a zo tawh maw awle i a dang kha chu hei ho deuh deuh bial pai nem tih vel ang mai mai te kha nia maw chubang chuan in i kan zawhna khami kha chu ih in hrethiam mai anga chuanin ih ih ka design thenkhat te i design thenkhat rawn ti lang rawh teh in ti a chu chu tuna ih ka design deuh ber graphic tshirt graphic tees ho te khatiang ang ho kha rawn tih kan tum dawn nia in zavaiin bye bye vek ule.